Ýenede hemmäňize salam men şu gün Amerika nädip gelmeli rubrikasynyň yzyny dowam edeýin şol temanyň rubrikasynyň yzyny dowam edeýin ol bu günki temam meniň Amerikana kimiň gelip biljek zat şansy barada gürleşesim gelýär çünki adamlar pikir etýärler aý Tam dokumentini toplasam ýa tam bankda pulumyň barlygyny görkezsem maňa bererler wiza eýle beýle diýip. Hakykada seredeňde ol ýalňyş pikir hemem gaty kyn o ýagdaý. Sebäbi birinjilik bilen amerikanskiý pasoýstdan göresi gelýän zat näme? Siziň hakykatdan hem ine okuw dik gelseňiz hakykatdan hem okajagyňyzy göz ýetiresiler gelýär. Meselem turist dik gelesiňiz gelse hakykatdan hem turist bolup soňundan hem yzyňyza öz ýurduňyza git Gitjegiňize göz ýetirmek isleýärler. Osaň buram siziň puluňyzyň balygyna göz ýetirmek isleýärler. Şoň üçin men şans barada aýdasym gelýär şu wideoda. Eger student bolup gitjek bolsaňyz, studentlara siz ýigrimi bäş ýaşyň aşanda bolsaňyz, siziň şansyňyz birazrak, nu köpräk da, çem ýigrimi bäş ýaşdan ulurak bolsaňyz, student bolup gelmek Amerika biraz nerealnyrak to ýest nemeda eger aýdaly magistratura ýa bir doktorantura okamaga geljek bolsaňyz onda belki şansyňyz ba çünki olar uje has ýokary okuw jaý bolup gitýä ýöne şeýle prostoý bir bakalawr ýa kolleç ýene okajak bolsaňyz onda siz ýigrimi bäş ýaşdan pesräk bolsaňyz şansyňyz has gowy şans esasanam has ýaňy mekdebi gutaran çagalarda gowy bolýar. To ýest mekdebe ýaňy gutaran wagty bir on sekiz, on dokuz ýaşynda ýaşajyk gyzlar oglanlar kolleje dokument podawaýt edip şu ýerik Amerika gelmek şansy gaty gowy bolýar. Osaň şo ýaşyň näçe ulaldygyça şonçadam Amerika student bolup gelmä neme azalýar şansyň. Indi turist meselesinde eger turist bolup geljek bolsaňyz, Opet же amerikanskiý posolstwo bilesi gelýä siz neme hakykatdan hem turist bolup gelersiňizmi like galar şu ýerde galarsyňyzmy ýada yzyňyza gidersiňizmi osaň köplenç turistiçeskiýni wizany o zatlara beresleri gelýä uje bir hili karýerasy zady ýerinde, obrazowanny işläp bören bir durmuşynda bir zatlary dobivasiýa eden adamlara beresleri gelýär. Osaň meselem siz doktorantura studenty bolsaňyz ýa-da bilemok bir ýerde okuw zady gutaryp bir ýerde işläp bören bolsaňyzda gowy bir ýerde işläp bören bolsaňyz gowy aýlyk alyp bören bolsaňyz Onsoň Türkmenistanda maşgalaňyz bolsa, meselem, gelniňiz ýa ýoldaşyňyz, onsoň birki sany çagaňyzam bolsa-da, ana, şonýaly adamlara has şansy kän bolýar turist bolup Amerika gelmek. Eger siz nemeräk bolsaňyz, ýagdaýyňyz kynrak bolsa-da, meselem, işsiz bolsaňyz zat ýa garybrak bir ýerden zatdan bolsaňyz, onda size Amerika gelmek biraz kynrak bolar. Sebäbi olar Uje nemeda ýagdaýy gowy adamlar goýbermek isleýärler. It kanyeshna gynançly ýöne bu bir dogry zat. Osaň köp adam amerika turist bolup gelýärde neme etýärler turistiçeskiý wizasyny studençeska zada öwüräýýärler osaň şolam wazmožny şonam bilip goýuň şoň üçin eger siziň bir şansyňyz ba bolsa bir gowja işde işleýän bolsaňyz Şu Amerika geliň student student bolup ýa-da turist bolup geliň, onsoň bärde siz şony studençeskiý wiza öwrüp bilýäňiz. Biraz wagt alýar, ýöne oňam ýollary bar. Bärde like adwokat zadyň üsti bilen edip bilýäňiz. Özüňizem adwokatynam edibilýäňiz. Ýöne prosta o zat aldawçy adamlardan biraz ägä boluň. Elbetde sebäbi her kim sizi aldasy geler. Pul alasy geler, zat edesi geler, edip bereýin zat diýip, şoň üçin lutşy adwokadyň üsti bilen etseňiz has gowumyka diýýän. Ol liçno meniň öz mneniýam. Sebäbi, konýeşno, adwokata köpräk pul çykýa, ýöne zato neme, ödeýälerem, şo, şu beren puluň ödelýä. Şon ýaly, şo zatlar, ana şol şans barada, Şu wideony snimat etmek isledim da kimiň şansy bar kimiň şansy ýok. Şu iň esasy şolam görmek isleýän zady siz Amerika näme üçin gidip barýaňyz? I o zat yzyňyza gaýtjaňyzmy? Osaň gaýtjaňyzmy i sizi şu Türkmenistana yzyňyza getirjek näme bar Türkmenistanda? Meselem maşgalaňyz. wagtda siz aýdyp bilýäňmi iki sany çagam bar tipa Türkmenistanda men olary taşlap gidip bilmerin ana şo ýagrak manyda da osaň eger siz sizi hiç zat saklamaýanyny bilseler onda size wiza bermek islemezler çünki olar bilip otyrlar siziň Amerikada galjak boljagyňyzy. Şoň ýaly ýene-de eger soraglaryňyz, zatlaryňyz bar bolsa aşakda kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. Men başardygymdan jogap berjek bolar. Häzirlikçe bolsa siziň bilen hoşlaşýan. Hemmäňize paka.